Matthew twenty seven, For early morning, di priest oga dem and di elders kon dey plan as dem go take kill Jesus. Dem tie am kon take am go meet Pilate wey bi di govnor. Wen Judas wey sell Jesus si sey dem kondemn am, e mind kon dey judge am for wetin e do. So e return di thirty silver koins give di priest oga dem and elders kon sey, I don sin as I sell dis innocent man make dem kill am. But dem say, How dat one take concern us? Na your business be dat. So Judas kon trow di silver koins inside di temple, den e komot go hang imself. Di priest oga dem take di money kon say, Moses law say make dem no put blood money for di temple pus. Afta dem don tok di mata, dem kon take di money buy one land wey di name bi Potter Field and na strangers dem di bury for der. Na bikos of dis make dem dey call di land blood field kon reach today. So wetin Profet Jeremiah tok kon happen. Dem take thirty silva koins, di money wey Israel pipol don gree to take sell Jesus, den dem use di money take buy di potter field just as God tell me. As Jesus stand for di govnor front, di govnor kon ask am, Na yu bi di Jew pipol king? Jesus ansa, Na as yu tok. Wen di priest oga dem and di eldas dey akwiz Jesus, e nor ansa dem. Den Pilate tell Jesus, Yu nor hear all di tins wey dem dey tok sey yu du? Bot Jesus nor ansa, and di govnor kon sopraiz well-well. For Passova Feast, di govnor dey always rilis one prizna give di pipol. Dat time e get one wicked prisoner and im name na Jesus Barabbas. So wen dem don gada, Pilate ask dem, Who una want make I release give una, Jesus Barabbas or Jesus Christ? Becos Pilate know sey na jealousy make dem bring Jesus Christ come meet am. As Pilate siddon for di judgement seat, im wife send message go meet am sey, No put hand for dat innocent man mata, becos last night I dream bad dream about am. But di priest oga dem and di elders sey make di pipo ask for Barabbas so dat dem go fit kill Jesus Christ. Di govnor con ask dem again, Which one for dis two pipo una want make I release give una? Dem ansa, Barabbas. So Pilate kon still ask dem, Den wetin I go do with Jesus wey dem dey call Christ? All dem kon ansa, Nail am for cross! Pilate kon ask, Why? Which bad tin e do? But dem kon dey shout more-more, Nail am for cross! Wen Pilate see sey di pipol no gree and trobol won start, e kon take wota wosh im hand for di pipol front dey sey, Dis man blood no dey my head! Make only una go kill am. Di pipo ansa, Make im blood dey awa head and awa chidren own. Den Pilate release Barabbas give dem. Afta dem flog Jesus Christ, Pilate kon gi am to dem make dem nail am for cross. Di sojas take Jesus Christ enta di govnor house and all of dem kon gada am. Dem remove him cloth con wear am cloth wey make am be like king. Dem take shuku-shuku make crown wear am for him head, put walking stick for him hand, den knee down for him front con dey laff am dey say, Make una hail Jew pipo king o! Dem spit for him body con take walking stick knack him head many times. Wen dem laff am finish, dem remove the king cloth wey dem wear am con wear am him own cloth, den dem take am go nail for cross.

Dem sidown there dey look make anybody no touch am. On top of im head for the cross, dem write wetin dem take acquiz am say, Dis na Jesus Christ, Jew people King. Dem still nail two tiefs near Jesus Christ for cross, one for im right and the other for im left. So the people wey dey pass where Jesus Christ dey dey laugh am and dey shake their head dey say, You wey say you go destroy the temple come build am back for three days, Make you save yourself, if you really be God pikin make you come down from di cross. Na like dis too di priest oga dem and di law teachers and di elders dey laff am sey e save oda pipo but e no fit save himself. If e come down now from di cross we go believe sey na im be Israel king. Since e trust God, make God kon save am naw, bikos e sey, I bi God pikin. Di tifs wey dem nail for krus near Jesus Christ still dey kos am too. E kon happen sey from twelve go reach three o'clock for afternoon, darkness kon kover di whole land. Wen three o'clock won reach, Jesus Christ kon shout, Eli, Eli, lema sabachthani? wey mean, My God, my God, wetin make Yu abandon mi? Some of di pipol wey hear di word kon sey, Dis man dey koll Elijah make e kom help am. At wons, one of dem run go bring sponge kon soak am for wine wey don sawa, put am for stick, den kon give Jesus make e drink am. But di remaining pipol sey, Leave am, make wi si weda Elijah go kom save am. So Jesus Christ kry again, den e kon die. At once di temple curtain tear from up go reach bottom, di ground begin shake and rocks con scatter for everywhere. Graves open and God pipo wey don die con wake up. Afta Jesus raise from grave, God pipo wey don die follow am raise, den dem con enter di holy town with him and many pipo see dem. Wen di soldiers oga and di pipo wey dey guide Jesus Christ see di earthquake and wetin happun, dem fear well-well kon say, True-true, dis man na God Pikin. Many women wey follow Jesus Christ from Galilee and wey dey help am dey dia too, dem dey look wetin dey happun for dia. Mary Magdalene, Mary wey bi James and Joseph mama, and Zebedee shidren mama dey dia too. Wen evening reach, Josef, one rich man from Arimathea wey be Jesus Christ disciple, go meet Pilate kon ask am for Jesus Christ body. So Josef karry di body kon wrap am with clean white cloth. E put am inside im own new grave wey e dig inside rock, den e roll one big stone cover di grave mouth. Mary Magdalene and di oda Mary siddon for di oda side wey face di grave. Di next day, wey bi Sabbath day, di priest oga dem and di Pharisee pipol kon gada for Pilate front dey sey, Oga God, wi remember sey wen dat wire man still dey for dis world, e tok sey, Afta three days e go wake up. So, make yu give order make dem guide di grave until di three days go reach. If not, im disciples go go tiff im body kon tell pipol sey e don wake up from death, and dis go make di last wile worse pass di first one. So Pilate tell dem, Make una take plenty sojas go guide di place as una wont. So dem karry sojas go guide di grave and dem kon block di grave mouth so dat Jesus Christ no go fit komot.